Eh, nĩ ndĩrendaga tũthiĩ gĩcagi tũgacere ũguo tũkĩroragĩra mũgũnda hmm. tuone ũrĩa wĩra ũrutĩtwo kũu Ngaa no ambĩrie gwĩciria ũhoro wa mathe. Aya mathe rĩ, mm. mathe ndiendaga itherũ rĩake. Mm. Ona ndingĩenda mũndũ kũmũringa itherũ tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩ mm. ona ndigwĩciria no hagĩe ũngĩ ingĩta take hakuna na gũtikoneka mũndũ na nyina wake Eh, twakũrage no gĩkuo Eh, hau rĩ hau mũndũ no akũrage

Serious? Ona rĩu wamenya rĩu ndĩrambĩrĩria kuona rĩu ũrĩa wahanaga ũrĩa waikarĩte wĩkairĩtu rĩu tũkĩendana rĩu ona kĩbica ta kĩu ũguo Eh. rĩu tatara nĩkĩo kĩmeciria tagĩrathiĩ Ũgacigo icio ndaigua ndacoka harĩa thĩ biũ. nyenda ũkarikĩra Harĩa thĩ biũ. ũkarikĩra nĩ ũkuona rĩu wendo Eh. ũkarikĩra gĩtina biũ ũgatuĩka rĩu wee Eh. ketuge rĩu ngũkwĩra atĩa no rĩu rĩ reke tũtigĩre hau tondũ we nĩ ũĩ na niĩ nĩ njũĩ nĩ tuinwa tuinwani koguo ĩ njĩkĩrĩra tũmaĩ ndĩthambe rugarĩ ũcio nĩ ũkĩrire Mwendia wa nduka. Wĩ mwega. Nyenderie thigara. Cigana? Eh, bagiti ya, ya sport na na kibiriti.

Ah. Hĩ mũrĩ gũtindio wega tũrĩ gũtindio oro wega tũrĩ na thayũ nwanga we na niĩ ndina ũru ndatindio wega no kũnoga tũkĩruta igoti rĩrĩ ũkĩnogoke hanini switi Ai. Ah. pole sana kwa kazi Thank you, thank you. Eh,

Mwana inyuĩ inyuai soda. Rathimwo mũno. na ũnjohere mĩtu ĩrĩ ya ngano cukari kiro igĩrĩ iria rĩa rita na koko kamũkebe karĩa kaigana

Ngoragwo ndĩ o nyiki, no nĩ ngoragwo na kana kau ona haha. Ĩ we wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Gũthera. Ya, na wĩna rĩtwa rĩega mũno. Hĩ, ĩ nawe wĩtagwo atĩa? Niĩ njĩtagwo Kĩano wa Ndiang'ũ. Ona rĩaku ti rĩũru. Ũguo wanjĩra wĩna managu atĩ ũkoragwo ũrĩ o wiki? ĩĩ nĩguo nĩ ũgacera wĩtĩkie nä wega må no kethiä nä tå rä onana okay. asante thengio må no Bye. ndenyitĩria mũndũ wa bata ĩ ngai ti mwega

nĩ ndona nĩ ũtwĩciragia my dear gakuo kau ndona hau nĩ gakwa kakĩrĩ ka nĩ ndona nĩ ũnyendete kweli nĩ ũnyendete ndakena onani ngwĩraga wĩ wakwa na nĩ ma nĩ ndetĩkia ndĩ waku Na mũtigacoka gũtwara mwana na kũu nja kũnene mũtinde mũgĩcagio ũkai haha

Asante sana. Ĩĩ, karibu. Ĩĩ. Ĩĩ, rĩu nyagathiori rĩ nĩ worire ona ndikwĩrĩgĩte Ndĩ o gũkũ ndirĩ kũndũ thiĩte. no nĩ wonire wĩra Ĩĩ wĩra nĩ ndonire. Ndĩre- ndĩroragia kũrĩa wathire ũgĩũke ũnjĩte Gũthera ngani ũrĩ mũnyaka mũno. Nyagathio-rĩ, nĩ mũnyaka ũrĩkũ ndĩ naguo? Mũndũ ũyũ ũkaga gũkũ gwaku-rĩ, nĩ mũndũ wĩ mbeca mũno, na ndũkanamũrekie. Nyagathio-rĩ, angĩgĩthiĩ-rĩ, ingĩka atĩa na nĩ mũthuri wene? Gũthera, nĩngũgũteithia, ngũgũtwara kwa Wandũndũri, ndĩmwĩre agũteithie, na gwaku mũthuri ũcio ndakoima. Mbeca ciake ciothe nĩwe arĩrehagĩra. Andehagĩre mbeca ciake. O na ngĩgĩthamĩra gwakwa-rĩ, to ngĩkene. Ngũthera, wĩyohe nĩ haku. Nyagathio-rĩ, nĩndaigua wĩ na ndeto. Ke nyambe ngũhe gacai ũhe ũhoro. He, tũnyue gacai gaka twĩ nawe Ĩĩ, gũthera. ũngĩheaga ũhoro ũcio wĩ naguo tondũ nĩ ndaigua nĩ mwega mũno Hĩ, Hũthĩra, ndĩrakiugire njũke ngĩkũhe ndeto icio ĩ. Yũkĩigue mũthuri ũcio ũrĩa arathondeka maũndũ nĩ mũndũ mwega biũ. Tondũ ona hanini nĩ andeithĩtie. Ĩni, ĩni, ĩni. Rĩu nyagathiĩ ũri rĩ, ũkandwara rĩ? Gũthiagwo Friday. Ũguo no tũthiĩ Friday. Ngai niĩ nĩ ndakena ĩ. Ngai akũrathime.

Uga. Nĩ watiria. Wega mũno. Wĩra ũhana atĩa? Wĩra ndũrĩ na ũru. Eh, Ĩĩ, no mũraruta. Wega. Ithuĩ nĩ twatiria na thayũ. Ĩĩ. Eh, Ah. Ĩĩ, To gũkĩnoga. pole sana. Ĩĩ. Eh.

niĩ ndakorwo ndarĩa ii ndona ndaigua nĩ hũtire mũno rĩ Ndona kabangĩri. atĩrĩrĩ cabaci nĩkĩ ũmũthĩ nĩwaruga njega mũno mũno mũno mũno Sa, ona ĩrĩa rĩngĩ nĩũkĩrugaga ũguo ũguo nĩguo ndugaga. ũmũthĩ nĩyagĩra Nĩ thengio. ũmũthĩ nĩtwagĩra mũno Thank you.

ndikwenda gucoka kuria irio ingi undugagire o cabaci Yeah? Ah, riu maundu maku nguthondeka wega muno Switi, ti kũgarũrĩra mũrugĩre. Ndĩkũrugagĩra ũguo. Hii, ah. Eh. Ndiĩrĩgĩte. Mm. No yo waruga kweli? Hii, Nditwagĩra mũno. Nditwagĩra mũno.

Eh, nĩ ngwamba gũkinya o mũciĩ njoke njoke Ĩĩ, nyambe menye andũ acio na ũrĩa matariĩ nĩgetha njoke no wangenia mũno no waruga tũ irio twega mũno nginya ndakena Ĩĩ, nĩ we wiki Ĩĩ. kamũthaiga gaka gakwa nyitĩra mũndũ ũcio nũmĩria na ndũkamũrekie

gũtirĩ cai ona mwana arĩrĩte mũno na nĩ mũrwaru ngũgwetereire nĩ getha ũhe mbeca kinya ndware mwana thibitarĩ kinya ciaranji gũtirĩ niĩ mathabu maku niĩ na ndiramenya koretwo na mathabu maritũ niĩ ndĩ na mbeca mbeca iria ndĩ nacio nĩ tuge no ngũheire magana merĩ tu ici itingĩigana Kinya gũtwara mwana thibitarĩ na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩrĩo nyũmba ĩno. Ndina mbeca ingĩ cia gũkũhe wĩbange. Wadiang'ui. Wadiang'ui. Ĩũ. Nathiĩ.

Uyu ni mwana. Ni mũrwaru. Na ithe nĩ athiĩ. Kai. We Ngai. Tiga harĩ we ingĩhota kwĩgiritia harĩ we. nĩ getha ũnyitĩre mũthuri ũyũ wakwa nĩ getha atuĩke wa kũririkana mũciĩ wake rĩu ũcio nĩ mwana nĩ mũrwaru na acoka uma mũtiga oro ũguo Wee ngai nowe ũkũhotanĩra mbara ĩno

Hĩ, mũgĩtũire atĩa wa Ndiang'ui? Tũtirĩ na kaũru, no ũrĩa watũtigire. Ĩ wa Ndiang'ui, ĩ tondũ ũnjĩraga maũndũ na ndimenyaga ũrĩa wendaga kũnjĩra-rĩ, mathĩna nĩ mathirire? Gũkũ gwitũ, ithuĩ twetereire o mwathani. Hĩ, Atĩ mwetereire o mwathani. Reke ngwĩre, mathĩna maya mothe wonaga wĩ namo rĩ, no mathire ũngĩtĩkĩra ũrĩa ngũkwĩra. Kĩnjĩre ũrĩa ingĩka. Na githĩ ndũĩ wa ndũndũri? Ĩĩ nĩndĩmũĩ. Mũthuri ũcio nĩ ndagĩtarĩ wa mĩciĩ, na ona gwakwa nĩwe ũthondekeire. Mũthuri wakwa mũcara wake nĩ niĩ ndumũraga, andehagĩra wĩ mbahaca, na nginya ciathigara nĩ niĩ ndĩmũheaga. Haiya! Ciothe? Ĩĩ, o na kũinũka ainũkaga tene, aikĩranagia na ngũkũ. Na ũrĩa wamwĩra ndakararagia. Rĩu tũthiĩ ngũtware ũheo ndawa ũke ũhe mũthuri waku na ĩkũhana igutwi. Hĩ! Aca. Nyagathiori, tigĩra hau. Niĩ ndĩ na Jesu na nĩ anjiganĩte. Niĩ mũthuri wakwa ndingĩmũtwara kwa mũndũ mũgo. Ndĩhokete o Ngai na nĩ ekũmũgarũra. He he he he! Wa Ndiang'ui, tũũra o hau na Jesu ũcio waku, na ndũmuonaga, no niĩ wa Ndũndũri nĩ ndĩmuonaga. Nĩ haku wĩyohe, tũũra o hau na Jesu ũcio waku. ndikwenda ndikwenda tondũ mũndũ mũga ũcio waku no agakua no ngai atũraga tene na tene thiĩ tigana na niĩ na jesu anjiganĩte nĩ tũkuona jesu ũcio waku andå manyonete kinya ndä na thä na makona kinya no moke mahe mataro ma gå thiä kwa må ndå må mwathani ndå kananjonore ndarå gama nawe

Wĩ mwega. Ĩ nyaro itũ. Nĩ kwega biũ. Ũhoro wa mũciĩ. Ti mũru. Anti wĩ mwega. Nĩ kwega biũ. Nĩ kwega biũ. Karibu. Thank you. Hey, mũkĩrĩ okuo wega. Ĩ tũrĩ okuo tũtirĩ na kaũru. Matha arĩ okuo na acio angĩ othe. Ĩ marĩ okuo othe matirĩ na kaũru. Ndoka ĩ na ndigũikara. ithe wa ndiang'u yarĩ okuo na ndoka nĩ ũndũ wa mbeca cia college atĩ mbeca cia thukuru woi nyahoro witũ ngũgwĩka atĩa na kĩono rĩrĩa rĩga nyũmba ĩno nĩ ciumia igĩrĩ thiru ngai na wĩkaga atĩa na ciana ici Haiya, Nyahoro, ta hurũkaga hau nyambe ngũrugĩre gaturungi. nyina wa ndiang'oi wona ngĩũka gũkũ harĩ ũndũ ũyũ, ndoka twarie Ũrĩkũ? rĩu tondũ nguona maũndũ ta makũritũhĩire rĩ na kia no nguona nĩ orire mũciĩ biũ ene nguona ta arĩ wega mũthiĩ kwĩ mami gĩcagi ndeto ĩno yanyu na na ithe wa ndiang'oire nĩ thĩnĩtie ma- mami mũno rĩu kũringana na ũrĩa tũronire arĩ wega turonire ta arĩ wega mũthiĩ mũthiĩ gĩcagi kwĩ mami no wega no rĩu rĩ twagĩte cia kũrĩa no cia tigiti nyina wa ndiaruo angĩkorwo nĩ wona arĩ wega tigiti ti thĩna nĩ ngũmwethera ũngĩkorwo tũteithĩtie mũno tondũ thĩna ũrĩa ũrĩ gũkũ always is haya nĩ ndakena mũno mũno mũno nyina wa ndiaruo na tondũ ndigũikara rĩ eh,

Ĩĩ nyina wa Ndiang'ũ ũyũ. Ĩĩ matha. Tondũ nĩ ũrokire na ciana ciothe rĩ, nĩkĩ ũrokire nakĩo tũngĩteithia ciana? Rĩu matha rĩ, Nairobi ndinauma nĩ mwago. Ona tigiti wa ũka tũraheirwo nĩ ndegwa. Ũguo ndarĩ kanyamũ aramũnengerire. Maitũ ndarĩ ti- ndarĩ kĩndũ aratũnengerire. Ũguo Kĩanũ athũkire biũ. Ona mũciĩ ndokaga. Kaĩ ndegwa ataragĩria mũrũ wa nyina. Amwarĩirie akĩnoga. Kĩoya kabanga ũthiĩ tũũma-inĩ ũgakũre tũtũũma tũkĩone gĩa gũkĩthingĩra ciana. Nĩ wega Martha.

ti nairobi thĩna no mũingĩ rĩu mwathani rĩ we nowe mwĩhokeku na no ũngĩhota gũtũruta mũbĩra-inĩ wa thĩna thengiũ ngai tondũ nĩ ũgũtũririkana thengiũ ngai nĩ tondũ nĩ ũgũtũhingĩra ciama nĩwe twetereire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Tondũ kĩano nĩ orire, ndaririkanaga ciana, ndaririkanaga nyina, ndaririkanaga mũtumia wake, Mwathani, mũiguĩre tha, harĩa hothe angĩkorwo arĩ.

But there's a God outside, and there's a sad old padre. Arm in arm, we'll walk at daybreak. And again, I'll touch the green, green grass. kĩono biũ biũ biũ atuĩkire mũndũ wa kũũrĩra nairobi biũ na nĩguo mathĩna maingĩhire gũkũ na nĩguo ndĩna ciana na noguo ndĩrangiĩka gũkũ ng'ombe Angĩaga gũkorwo hihi yaheirwo irio iria iheanagwo nĩ atumia a Nairobi, igagĩkĩrwo mũthaiga, Ngai mwathani, njiguĩra tha. Ngai wa kĩrĩkanĩro. Mwathani, mwana ũcio wakwa marĩ, ũcio mwana wakwa Ngai rĩ, kahihi gwathire atĩa mwathani Ngai? Eh, Rĩu ciana nĩguo thumbũkire gũkũ gũkũ ndũma-inĩ gũtirĩ kĩndũ, tũtũma nĩtuo tũtũ ona kamwethia ndarutaga nĩ karemereire nĩ ũndũ wa ciana ici mwathani ngai kagwathire atĩa jehova gwathire atĩa niĩ njũĩ no ũkanjiguĩra tha mwathani mũthenya oro ũmwe wa mĩthenya Yes, they'll all come to meet me, arms reaching

Please, my dear, thikĩrĩria. Ũguo nĩguo kũrĩ ma, mama. Niĩ nĩ ndĩrabutirwo wĩra. Ũguo nĩguo kũrĩ. Niĩ ndirĩ wĩra. Nĩ ndĩrabutirwo. maidia wa thaa cigana na ndũrĩ wĩra na ndũrĩ mbeca ah njeherera rĩu ndĩmĩthio rĩu

ndirĩ na handũ please please ndirĩ na handũ hangĩ tũrĩ na handũ hangĩ tondũ kwa mũkaguo gũtirĩ kuo njeherera yani ndũrĩ ũrokĩra kaĩ mũndũrũme wa thaa cigana Ũkĩra wĩharĩrie nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ. Rĩu nĩkĩ ũreka? Na nĩguo thaa ithirire? Uma nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ. Rĩu nĩ kĩĩma. Ĩ ndirakwĩrire no ũmũthĩ tu ũrarara gũkũ. Wĩharĩrie ũthiĩ. Rĩu ona gacai ndikũnyuaga. Atĩ gacai. Ngũhe cai niĩ na nĩ ndĩrarĩkirie nawe. Ũngĩkwenda gacai ũngĩ ũkĩrire ũruge. Niĩ ndirĩ na wĩra waku. Kai. Niĩ nĩ ndonire ũũru. Gũthera biũ biũ ũkanjĩra ũguo? Rĩrĩa wamenya atĩ maũndũ maku mothe nĩ mathera, rĩu niĩ ndirĩ na bata. Gũtirĩ ũndũ. Karĩki gĩkĩ waheire, ũgĩtũma ndĩrigwo niĩ atĩ maũndũ makwa mothe ngĩkũnengera. Ta ndigithia niĩ ndirĩ na wĩra waku. Uma nĩ ũranjerithĩria. Ke. Ke kũbũrĩ na ũka- ũthiĩ ũkanyue cai na kũu. Niĩ ndingĩnyua cai gũkũ. Ke ũkanyue. Uma.

Ĩĩ, ĩĩ my dear. Atenjire mbia cia nyũmba? Okay, pole sana nĩ gũgũikaria. Ngũka o rĩu. Okay, ke ndĩharĩrie. Bye. We uma. Ndumĩra nĩ ũranjarithĩria? Ndũrĩ ũraigua kĩrimũ gĩkĩ? We uma ũthiĩ.

Ĩ nĩ niĩ. Andũ aku marĩ oho. Andũ akwa nĩ mathire gĩcathi. Kaĩ gwathire atĩ? Atĩrĩrĩ, nĩ ũmenya katarĩ mũng'ari ũyũ. Rĩu maũndũ makahĩngĩcana ũguo, yani no matirũka. Hĩ, na ndũgĩtigane nayo. na ngwĩra bata no kwĩrirĩra mwathani werirĩra mwathani maũndũ maku magĩrĩre no rĩu atũra ũmenyuaga ndigakorwo ĩrĩ na ũteithio nĩ ngũgeria no nĩwamenya rĩu mũndũ amenyuire akĩmenyua rĩu ĩkĩhana ta ĩngĩra mũndũ thakame ya mwathani jesu ĩna hinya wa gũgũthambia o na gũkũgarũra ũtuĩke kĩũmbe kĩerũ na wona warĩkia gũtuĩka kĩũmbe kĩerũ ngoro meciria o na mwĩrĩ nĩ kũgarũrũka igarũrũkaga ũgatuĩka wa gũtungatĩra mwana tungatĩra ndiũhoe tondũ tuoneria maingĩ no ndiũhoe nĩ ũndũ wa ciugo icio waria gĩthayũ nĩ tũrĩonana nĩ wega thengio mũno

I'm not a fool. Never joke with a lion. Mũtungatĩri wĩ mwega. Ĩndĩ mwega